Rom ralkap nih an tlaih i an hrem zongah ahohmanh nih vailam cung taktak hin kan Bawipa Jesuh Khrih a thi taktak hna ti cu kha lio ah ruah a rak har ngai. Zeicahtiah a tuanbia kha a lang tuk cang. A thil ti khawhnak a lang tuk cang. Cu i vailam cung i Jesuh Khrih a thi ko taktak cu Zeitluk in dah thil umning kha ruat hmanh law kum thum chung linsa tuk in Jesuh Khrih rianṭuannak chung nu vialte hna nih an zul i mibupi nih an zul i he tiah cawnpiak hna mi thonga kha kan rawl ṭam lio i rawl a pe ṭung hna Pathian fapa cu cuti i misual thi i van thi dup ko cu ruat hmanh law a har taktak a si. Cu lam cu zeitindah ai thim i zeitindah cu thih cun a thih ko ti hi ruah lo awk kha a ṭha lo. Asinain cu Jesuh Khrih cu tuzing ah khan a tho ṭhan. Cathiang kan relmi ah Mary le Mary Magdalene le Jerusalem nu hna kha ti i thlan in kal an zoh tikah Vanni nih cun a hmuh hna, Nan kawlmi cu ahodah si ti ka hngalh, sinain hika hi nan ti lo, a tho ṭhan cang ti kha a chimh hna. Nan hmaiah Galilee ah kal chung ti kha a chimh hna. Le tuchun ah hin zumtu kan ca hin hlai ka duh ngaimi cu hla kan sakmi a nung a nung ka lung chungah a nung kan i chuahpi bia kan i ruah timi hla kha ka duh taktak a si hiti motor ka mong i keimah lawng Washington DC kal le ah meng sawm ruk hrawng suimalam pakhat nu kan nih cu kan hlat tikah meng sawm ruk mong he zeihmanh a kan rel lo keimah mah nih hin ka kal le ah suimalam pakhat kir le suimalam pakhat duh to kan motor cu ka mong i chungkhar ka len hngami ka bawmh hna zongah a herhmi dangdang zong takhan ka kal i atu i nan um ning in nan ngaih la ngai lo ka ti motor mong hi mu nan nai tluk ti si khan in cun nan khawng ti belte ai dan ca khan a va si khawng ti pakhat chung ummi silo cu hi ka rong khrihfabu vialte zong in hmun kal tak kan rum i khrihfabu lianpi ah cang kho nan si meka chat zong kha nei kho ding kha nan va si ko hna Na kha bantukin thil kei timi cu kha bantukin ka kal lio caan ah ka ruah tawnmi ka thinlung in ka sak pah lengmang ṭheumi cu kan Bawipa Jesuh Khrih anung anung kan i chokṭi bia kan i ruah timi ka thinlung ah hin a nung zungzal. Zeicahtiah kan Bawipa cu a thi tiah mi tampi hna nih an ruai vailam cung in a thi cang ti an ruai a daw zultu hna zong nih an hngalh lo lio ah khan thlan in a tho ṭhan cang ti kha vancungmi nih an chimh hna i cu lawng hmanh si lo nan hmai ah Galilee ah kal chung ti kha a chimh hna zultu dang kha chim hna u Nihin ni ah Lai mipi nih kan hngalh tawn lomi cu kan hmai ah Galilee ah kan Bawipa kal chung ti hi kan tlolh lengmang. Cucacun hmailei kan nunnak kong zongah kanmah pumpak nunnak zongah kan Bawipa Jesuh Khrih hi a thawh ṭhan lawng si loin kan hmai ah Galilee ah a kal chung i kan caah thil hi a siam i kan caah hmunhma ṭha tu ai zeikip te kha Bawipa Pathian nih a kan khaanpiak ti hi kan thinlung nih a nunpi awk a si. Jesuh Khrih a thihnak kong ah hin Jesuh Khrih vailam i an tah a chuah ti ko selaw kum zabu pathum chung i mi nih cawnpiaknak hmaan lo pawl nih an chim cemmi cu Jesuh Khrih hin a tho ṭhan lo ti an chim a si. Jesuh Khrih a tho ṭhan lo, minung taktak a si lo. A tho ṭhan lo i Sairin khuami Simon kha peivai lam ah tah a si ko cu Jesuh Khrih caan ai ah. Sairin khuami Simon kha vailam ah tah a si Jesuh Khrih taktak cu vailam ah ai tah lo timi cawnpiaknak kha kum zabu pakhatnak in pahnihnak in pathumnak cu kha biatak tein cawnpiaknak hmaan lo a lutmi a si. Ruat hmanh u law Jesuh Khrih a tho ṭhan timi kha a zum lomi hna kha lio an va tam ve ning kha cawnpiaknak zong um Laimi zong hi cawnpiaknak a ning lo deuh in kan nei ve caan um sihmanhsehlaw kha pawl thleidan hi a har ngai ṭheu sihmanhsehlaw nihin ah pathiannak kan zaangfai nihin ni ahcun zumhnak hma te kan kal i Bawipa thangṭhat in zumhnak te kan kal i Jesuh Khrih hna cu a tho ṭhan, tuzing ah a tho ṭhan ti a zummi kan si. Zeitluk in mi vanṭha dah kan si! Kan Bawipa Jesuh Khrih hi tho ṭhan hlah selaw Paul nih cun kan zummi zong hi pokpalawng a si hnga. Nang cu Jesuh Khrih a thawh ṭhan lo ahcun na sualnak chungah pei na um peng ko lai cu tiah Korin kuat kha a ngan hle nga hmelei sarih chungah hin thawhṭhannak kong hna hi Jesuh Khrih a thaw ṭhan lo ahcun na zumhnak kha cu zeihmanh a si lai lo i nang cu na sualnak chungah na nung peng rih tinak a si lai, a ti. Jesuh Khrih a tho a thi ti kha a thi ti tiang kha cu a kan khamh ti tiang kha cu kan chim lengmang nain thawhṭhannak a um lo ahcun kan zumhnak hi a tling lo. A thawh ṭhan hrim hau i a tho ṭhanmi Khrih ruangah kannih tu hi khamhnak tling kan ngei ti tu hi kan ruah awk, kan zumh awk a si. Cu Khrih thawhṭhannak cu kan thawhṭhannak kha kan thawhṭhan ve dingmi kha fiang tein a langhtertu tette a si. Nihin zumtu hna hi Jesuh Khrih ṭha te zummi cu kan thih tikah kan tho ṭhan ve lai. Cucu a tho ṭhanmi Khrih ruangah a si. Cu Khrih cu nihin ni ah Tu zing ah cun a tho ṭhan i a tho ṭhan tik zongah khan mi tampi mithiangmi hna an tho tiah Baibal cathiang nih ti kha mu. Zeicah? Ruathmanh law Jesuh Khrih cu thawh ṭhannak seh Lazaruh a thihnak kong zongah kei cu thawh ṭhannak ka si tiah fiang tein a chim i cu zum cu har ngai i Cu thawhṭhannak nun cu zumtu vialte hna nih kan thawhṭhan ve i zungzal nunnak hmun kan conak ding kha a si. Cucacun tuchun ah hin kan Bawipa Jesuh Khrih a thoṭhan i bia kan i ruah i a kalnak hmun kip ah khan kan kal Khuazakip ah hin kan umnak paoh ah kan umpi ve ti cu Jesuh Khrih nih fiarte a dawt zultu hna sinah va kal u law miphun vialte kha ka zul ti awk ka ser hna u Pa le Fapa le Thiang Thlarau min in tipilnak va pe hna u tiah ti hna i atu in caan dong tiang kan umpi hna lai tiah fiarte an chim nihin ni ah zultu vialte hi Jesuh Khrih nih a kan umpi i Jesuh Khrih nih cun kan nih cu a kan dawt te hi lam a kal hruai peng thlarau nih a kal hruai peng te hi kan nunnak ah a um ṭi awk si i bia kan a ruai hla zong kan sak i cuticun bawipa he pehtlaihnak a ngei dingmi zumtu cu kan si hrimhrim a fiantertu pakhat cu cutluk in mi lung a dongh lio ah khan Kan Bawipa Jesuh Khrih a thi ko ti mi lung a dong tuk hi zeitindah mifir thi in a thi ko ti mi lung a dong tuk lio ah Jerusalem hrawngah hin koki ka ring cutluk mi lianngan thi cu koki ka ring Hi ning cu vailam cung tahnak thih si tikah a thihning kha a din lo. Jerusalem hrawngah mi thinlung ah cun a caam tuk. Mikip nih an a ceilulh. Jesuh Khrih cu vailam an thah ti kha a thanh tuk i Emmaus Emmaus khuapaw khua lei ah a kalmi zultu pahnih hna zong an kal lio ah Jesuh Khrih nih cun a va kal ve. Jesuh Khrih a si ti an thei lo. Bia na ruah cuahmah. Cu bia na ruah lio ah cun Jesuh Khrih nih zei ko dah nan a caih a ti hna. Atu lio i Jerusalem i thil a cangmi a hngal lomi cu nangmah lawng na si la ti tiah kan rak ruah. Cuticun Emmaus khua an phai. Zultu pahnih zong nih cun kan sinah um ve ko ti khan Jesuh Khrih cu an sawm. A hnuah Jesuh Khrih cu a kong an caihmi Jerusalem i kokik ring in a thi tiah caihmi kan Bawipa Jesuh Khrih a si in hngalh kha Cu hnu pi lawng a van hngalh i cu hna pahnih cu kan Bawipa Jesuh Khrih a thi lo, a nung ṭhan ti kha a hngaltu an si. Cu lawng si lo, zultu hna sinah lang i zultu hna sinah kan Bawipa Jesuh Khrih a lang tikah cu lio caan ngial cel ahcun Thomas kha a rak tel ve hoi lo. Thomas ai tel lo tikah Thomas kha an van chimh ve. Thomas an chim tikah khan Thomas nih cun kut thi ran khennak ka hmuh lo i a hnak fei in chunnak ka hmuh lo ka kut na tongh lo ahcun ka zum kho lai lo ti tiangin a rak ti hna. A hmaizarh ah khan a hmaizarh fani ah zultu hna cu Judah mi nih kan thah sual lai tiah thil le phang in innka ah hrin khum in an um i Cu lio cun Jesuh Khrih can sinah a va lang i, Nan cungah daihnak um ko seh, a ti pinah Thomas kha, Thomas, ra hi, ka kut rak zoh hi, hika ka hnak i rak tawng hi, zum loin um ti hlah, tiah khan a ti tikah Thomas nih cun fiang tein Jesuh Khrih a tho ṭhan ti kha hngalh in, Ka Bawipa, ti khan Jesuh Khrih kha a ti. Jesuh Khrih nih a timi cu, nang nih cun mithmuh in na ka zum caah nang nih cun mithmuh in na ka zum. Asinain mithmuh loin a ka zummi hna caah lunglawmhnak a va tam dah ti kha a chim. Nehemiah Thomas lungṭhawng pa kha Nizan zongah kan chim cang bantuk khan nangmah le keimah bantuk Jesuh Khrih muihmu loin a zummi kan ca ko ah cawnpiaktu ṭha si ka ti. Thomas bantuk chimpau ai zumh lomi minung hi kan herh ngai ve caan hi a um. Le Laimi lak zongah a cheu cu mi a zum i zum kho lo vemi an um nain zei kan ti lai. Uh, kha bantuk minung ah cucun si deuh la lo ti i a ti lengmangmi minung hmanh zong khi kan miphun caah miṭha an si zeicahtiah cun Khrihfabu zong ah hin mi cipciar zong kan um ve zong kha Khrihfabu tlinnak a si mi zong ralrinnak a kan pek thiam ve lai kha bantuk minung paoh kha hlawt ding ti zong kha si lem lo zeicah Thomasong cu zultu pawl nih an hmu ko mi an chimmi mi tampi nan hmu mi an chimmi kha ka kut thengin fei an chunnak ka tong theng lo ah na ka hmu theng ka tong theng lo cu ka zum la lo tiah lungṭhawng ngai in um le ai zumh menmi a rak si lo mi lungṭhawng a si sihmanhsehlaw Jesuh Khrih ngaingai a hmuh tikah cun ka Bawipa ka Pathian a ti ko i Jesuh Khrih zong nih nihin ni a zumtu nangmah le keimah ca zongah biaṭha taktak a kan ruahmi cu ruat hmanh a si lo. Nang nih cun mithmuh in na ka hmuh caah na ka zumh i mithmuh loin a ka zumhmi caah lunglawmhnak a tam hringhran ti kha Thomas sinah fiang tein a chim. Nihin ni ah hin zumtu tampi hi Kan Bawipa Jesuh Khrih a tho ṭhan ti hi kanmah nih hin a hngalh in kan hngalh i kan nunnak nih hin a tho ṭhan i hmunkhat a kan kal i bia kan i ruahṭi ti hi thinlung nih hin kan tleng lo ngai. Kan Bawipa Jesuh Khrih cu Fiang tein hngal kho si lai. Fiang tein a ṭhatnak ni ni a thawhṭhannak te mu si law a nung ko kei zong teinak nun in thawhṭhannak nun in a ka nunpi ti ahcun minung kan sining hi tluk in harnak kan ton caan zong i atu bantukin miphun lianngan hna sinah ram ṭha ah ulte nung ding tiah kan cawisangtu Khrih a sinak kong hi fiang phun in kan theih hna. Mi tampi hna nih atu ka chim hmasa bantukin Laimi kan dirhmun in kannih cu fiang tein kan fale pawl kan Laimi sining le kan Lairam sining cu fiang tein kan hngalh. A tem zong in kan tem. Tutan ka kal zong ah hika i cawnpiaknak ai tel lomi nih nan thei lo sual lai. Tutan i Mizoram kan kal zongah rawlbuk khuai lam kan cawhnak cu ṭha tein theih kai zuam i motor in kan kal ko nain lam kan cawhmi lungpang a leilung kha a nak pa a nawnmi si i cucaah cu khoika zawn dah si hnga ti kha motor kan kal pah in kan ngiat thluahmah. Cucu zeidah a si? Kanmah cio zong Lairam ah harsa tuk a nung ciomi kan si. Mizoram te hna zongah lam hna kan rak co i kan tlan van lio ah, kan no lio ah, siang ah, cawngsa hna kan tuan karlak ah, harnak a tuar i, ka van chim bantukin lai ko te ah bawlung hmanh ai cawk kho lo i, cuti bantukin minung nih tingtang tha hmanh nei kho lo i, cu bantuk minung men kan si na nihin ni ah, zeitluk in dah hi tluk in Pathian nih hi bia hmanh a kan chia. Pathian kan philh ahcun Pathian a ngaihchia tuk lai. Zeicah? Pathian mi pei zei zei lo in a kan cawi i hika ram ah a tun bak in a kan tun i a herhmi vialte a kan pek hi hi